X'qed nipprova ngħid? Illi il-bidla minn barra tibda l-ewwel net minn ġewwa. Għax ħan nerġa' ngħid, il-kawlata iktar ma nitfgħu l-ingredjenti, inqas ħantemu dawk l-ingredjenti. Mela ejja nifukaw fuq li huwa aktar importanti għalina. U fl-opinjoni tiegħi ta' ovvjament naħseb ta' x'ħan ngħidlek issa, il-health and fitness huma fundamentali. Bla saħħa m'għandna xejn. Jekk anke għandna il-biljuni, għaw biljunarji Josef, illi ma jistgħux igawdu flushom Għax saħħithom qiegħda l-baħar. Tajjeb, mela jekk jiena m'għandix il-libertà, illi ġismi li huwa t-tempju tagħna, bih nista' nagħmel hekk, nista' mmur hawn, nista' mmur hemm, jiena ma nistax ingawdi l-frott tax-xogħol tiegħi stess. Anke min hu biljunarju, aħseb u ara. Number two, jekk inti anke tant tħobb il-familtek u tixtieq li twassalhom lejn, twassalhom l-hawn, tieħu ħsiebhom, hemm ċans li dawn jispiċċaw għandhom bżonn jieħdu ħsieb lilek. Mela, jiena li tant inħobbhom ħa nitfa' litteralment il-ġebla fuq saqajhom ukoll. Jekk irrid nibqa' nservihom, ħa nieħu ħsieb l-ewwel tiegħi nnifsi. Għax naf li biex inkun hemm għalihom, l-ewwel irrid inkun b'saħħti mentalment u fiżikament jiena. Mela, illi nsibu imqar nofs siegħa exercise li jogħġobna. Idealment ikun f'ambjent ta' nies. Kemm nieħdu gost anke qabel il-programm, tħaqna t-tnejn. Mhux hekk? Kemm hi sabiħa li inti tkun f'ambjent ta' nies tagħmel x'tagħmel, ta' fuq ix-xogħol. U anke naturalment tkun fejn tkun. U apparti minn hekk, ħa tagħżel ikel kemm jista' jkun naturali. Għalfejn iħobbu dejjem ngħidu l-kelma naturali, Josef? Għax l-ikel naturali huwa l-iktar ikel li jimlina. Mela inti anke u tieklu qed tħossok li qed tintela' mhux bħal pereżempju daw is-soft drinks, dan il-junk food illi tgħid, Issa għadni qas kilt xejn, għadni bil-leblieb, għadni bl-aptit. Mela hemmhekk fejn jibdew tlajn il-kaloriji, għax jiena għadni ma ħadtx il-messaġġ li ntlejt. Mela nibqa' niekol, niekol, niekol. L-ikel naturali, apparti li ma fihx affarijiet miżjudin, naturalment huwa iktar anke kontrollat fil-kaloriji normalment. Però mbagħad fejn jidħlu hemm għad-dieta fejn jidħol l-ikel hemm nutritionists kwalifikati kif anke li kellek. Hekk, mhux hekk, mhux hekk. Jiġifieri. Tajjeb, eh?
Tajt li nifsi ma tajjeb, ġifiri għagġet kargat il-lum, ti ġifiri, daħdu ġej mill-ħanum, ta' ġifiri għallura toħossu sa, imma biex xira, ġifiri diki għal il-ħanum, ġifiri għandek Ġej bil-mistrieħ allura rivitalizzat. Mistrieħ! Però għax kellek daqsxejn Bil-jet ġaġmu. lag għad naqra bħawwad, imma insomma. Imma interessanti ħafna, punti interessanti ħafna u dawn huma u f- u din hija li li qed iġobni dan qed tgħid ukoll inti għaliex qed norbtu ħafna drabi meta ngħidu dieta. Qed nitkellmu fuq nitkellmu biss fuq ġisimna. Fuq li nitilfu dil-biċċa, mentri fil-fatt id-dieta hija fuq il-persuna tagħna kollha bil-moħħ, bil-sib kollu. U sfortunatament Josef dieta hija assoċjata ma' restrizzjoni. Qabel ma nibdlu dik il-perċezzjoni, maħniex ħan nagħmlu progress mela. Jiena pereżempju min jgħid li tixtieq titlefek, tixtieq titlefek ngħidu xiex il-walid, x'nixtieq nitlef. Mela anka ġisimna volja huwa xi ħaġa li ma nibżon ix-xaħam, jekk aħna morru perspettiva ta' ħanitlef il-weight, Le, dawwar għid, ħa nakkwista, tgħidli mhux l-istess ħaġa qed ngħidu le. Il-moħħ iħobb jakkwista, jgawdi il-perċezzjoni. Ekku. Tajjeb, ħafna, grazzi ħafna. Grazzi eh, ħafna ta' din id-dieta pjuttost eh, rivoluzzjonarja fil-sens taħsib u kol, imma tagħmel ħafna ħafna ħafna ħafna sens. Grazzi ħafna tal kont ma għamet jun nerġgħu taqgħu u eh, ġibinna xi ħaġa oħra xi xi. Mhux xi figol. Mhux sanajdu li laqqas. Għax ma tridx toqgħod nieqes fil-ħajja, so. Ekku, ekku, ekku. Waqfa qasira nkunu ma' Rosa twal.